Ok tɔnyewoe m ea fia ye ame do be ma va fia nane mi le emɔ dzi ahan nu yi me di be ma fia nye be me le supermarket ɖe me ahan ale be me di ma ƒo nu tso miaƒe suku ɖeɖe ƒe tadodzinu nu ka ta mi le sukua ɖe mia de sukua vɔ ava srɔ dɔ ya ao mi di be mia ŋutɔ mia kɔ wo dzra miaƒe agbe me ɖo mia kɔ dzra miaƒe duwo me ɖo mia ŋutɔ mia pro mia wo mia ŋutɔ ƒe production ta nɔ mɔ dzi nam ne ma ge ɖe me. Okay, let's go. Yeah, okay, tɔnyewo me do gbe na ame sia ame. Yeah, coronavirus yi do ta ame sia ame míabe ŋku biã. Ɛhɛn, míabe ŋku biã. Egbe me do vi ɖe. Ahan. Edo vi ɖe ma va wɔ shopping kui woame eve ɖe. Ale be medi be mafia naɖe. Ahan, menye shopping ko ma va wɔ. Medi be mafia naɖe. Yi ne mi le gbɔgblɔ be amewo le suku ɖe, amewo le education xɔ, nye me kpɔe be education a susɔ vi ɖe. Ahan. Nu yi susɔ le education me nye be ne wo le nu fia wɛ le suku xɔ me, ele suku ɖe ya wa dɔ le suku vɔ, vɔ ma kpɔ edɔ ya kpe ɖe ŋu wɔ be na kpɔ ŋgɔgbe o. Efia be ne ɖa ƒu le agbe me. Ahan, mi me le nya gblɔ xa ɖe ame yiwo nye engineer wo, ame yiwo le engineering wɔ. Ahan, eya ta me le nya gblɔ. Ne ele engineering wɔ la, edze be na kɔ eƒe susu kɔ yi ɖe teƒe ɖe, na srɔ nane le eme. Ahan, ma kɔ mi kɔ yi ɖe exɔ ɖe me yi nye. washroom ɛɛ, mi nya yi ɖe washroom, yi nye asiklɔƒe, ahan, asiklɔƒe, ne ege ɖe asiklɔƒea me la, nu yi mia wɔ enye be, me di be ma fia wò technique ɖe yi ne nya vɔ wò me nyɛ o, ni nyɛ vɔ wò me nyɛ o. Eya nye be. Èle tsilékpoɔ me kpɔ, èle tap ya kpɔ ɛɛ enu ya mele gbɔgblɔ be womele wɔwɔ le Ghana o, womele wɔwɔ le Togo o. Tas enye ya. Industry yi wowɔna tas ele Ghana, ne ele mia ŋlɔɛ le comment ya te. Industry yi wo wɔna silver ya ɖe ele Ghana ele Togoa eya mele gbɔgblɔ ede engineering school do vɔ me kpɔ kpɔ naɖe ke na nakɔ wɔ practical ne geɖe university school geɖewo me ɖe nu yi wole wɔwɔ nye be nuka wole eh, theory fiawɛ vɔ theory me ya gblɔ me le this is technology This is technology. Mebe maklɔ asi fifla technology yi gblɔe mi le eya. Sensor ya kɔ de me. Pipe ya gbalo gbalo ƒe wɔwɔ kura tse ŋmekpɔ le wɔwɔ le Ghana o. Ŋmekpɔ le ewɔ le Togo o. Ŋmekpɔ le ewɔ le ŋe me o. Tap. Adzale nye ya. Ne me kɔ asi kɔ na adzale, adzale ŋtɔ anam. Adzale nye ma wonam le asi me. Maklɔ asi. Adzale nye ma. Ne woga nam mɔ maklɔ asi nyuiɖe. Ekema nuka Coronavirus yi do fifi la ɖe amesiame le nuga wɔm? Medze be naka asi tapɔ ŋu. This is technology, this is safety. Ne amewo le suku de professor-wo, ne woyi de yovo de paper nyea, made nyewo paper, maklɔ asi, matutu asi fine. Ne ele sukua de ɖe, nuyi mele gbɔgblɔ nye be we have to reason. Eya gblɔ mele, eya me Jesus ye wɔe o. Enya yi gblɔm mele na wòa ma menye Jesus ye wɔe o. This is technology. Ne me wɔ vɔ ɖe bɔl agba eya makɔ ɖe eme ko ekpa. Ma dem le fie eya ko me ma va fia gbe. Technology ya eya ko me ma fia. Me be tiles wo me le wɔ le Ghana o. Tiles wo me le wɔ le ʋe me o. Vɔ engineering ne enye ʋe tɔ ne kpɔ engineering school de ɖe eya gblɔm mele na wòa you have to better your education. Ɛhɛn. Edze be na better education wɔe because ne ekpɔ ekpɔa design wo menye be ɖeko ame ɖe tso ko ao. Ega yɔ ko wɔ nu. Dukplɔlawo le mía si nu ka ta mekɔ mekɔ le ŋgɔgbe yi o. Yi ya gblɔ mi ɖe. Bus me ele bus me woakpɔ be nu ka ame sia ame ɖo mask but that is not the point. Me ya me be mava fia wo. Eye me be mafia nye be ɖe technology ne ge ɖe university kpawo me ɖe nu ka wole wɔwɔ. Wokɔ paper ya kɔ le practical wɔ. Paper ya kɔ le practical wɔ. Nɔvinye, ekɔ paper kɔ le practical wɔ ne na va yi kɔ meta kɔ wɔ the real thing gbekagbe. Ye agblɔ me le na wɔ. Ahan, ekpɔ ale wodzra teƒeawo pɛtɛ ɖo. Wodzra teƒea ɖo ŋutɔ ne le yiyim akpɔ be teƒea kɔ. Ekpɔe ɖa ɖe, ne yi teƒeɛ fete kɔ ɛhɛn if what we are talking about about technology mi be amewo le suku de ɖe ne le suku ɔ de ɖe this is what nyo selfistic za me le this is what we mean ɛhɛn this is what we mean by technology ma trɔɛ nyuie ɖe. Ekpɔe ɖa ɖe, ahan eya gblɔ me le. Technology yɔ mi le ɖe ya nye ya. Me ɖe ko a tso ko a nɔ suku ɔ de a de vɔ de wa va kpɔ be eh wɛ le nuka wɔ wɛ nye engineering. You know engineering but you are not you are you are doing the wrong thing you are not practicing the real thing ahan eya gblɔ me le you are not practicing the real thing ta mi atɔ wɛ eya me ma va fia ŋdi ya humm ma gblɔ be fia eya nye ya because eza do le mia gbɔ. Ekpɔ ɖa ɖe, ɛhɛn. Ne le yi le gbɔgbɔ ɖe, this is what we are talking about. The diesel, we can get it done in any every country. Vɔ me be production. Edɔ le engineering vɔ me nya leye wo wɔna mia te ŋu a refine gakpo ne wa trɔ zu mi nu nu zazã na mi o. Ekpɔ ɖa ɖe, you can't refine iron ore. You can't refine oil. Eya gblɔ me le, a kpe ɖe mia ŋu a? Ao. ta ne le university eɖe ɖe enu me le gbɔgblɔ ema mi dzagbagba ne mi akpɔ be leke mi awɔ mi ayi ɖe ŋgɔgbe which one will give us a better life hɛn eya gblɔ me le nɔviwo aha enya sɔe le asi me di be ma gblɔ egbe ma ni nu sɔe le asi me di ma fia egbe ma Aha, mègaŋlɔ be wome bene va mɔ dzi dze akpa ne na sɔsrɔ̃. Mía sɔsrɔ̃ kɔ na mɛ kple nɔviwo le susu be míakpɔ tsitsi me be míawɔ tiles le Ghana, míawɔ production le Ghana eye ana ŋgɔgbe ɖeɖe mí. Nɔviwo míanɔ ka me?